e ka lo ngak deuh ang kong chu kala khan bawk a lai chu a

lai hi arvi kal nan an hmang thin a tia kal fo nan chuan a thak ve deuh dawn ni hi chuk zawng pun kan thaw he hung hal mai lawm kan kir leh det a Purwal khum a in a nia hei chu hming a in tar lo kal thla zel anga kan ram te na lai tur chu khu lai khu nia tuna kan awmna lai hi chul hmun a ah, Arban thlen hma khanin step a ding lamah kan chuk thla a chuan Arvi road kan ti hai mual road a khan kan chuk thla ni Eh hei. In tha deuh mai lo awm. Seedal biak thang en tia. Lai vel chu fai tha e. Kal pawh nuam. A hmun hi rem a hei. Hei hi tower kha ni mai ta. Hei hi one thirty two vel ni mai thei. Vei khat kha. he ram kawt khan kan kal tawh a kan sam tawh a aw kan chu hal tawh bawk ta te chuanin lai velah hian kan pekin ka hria kan in lo ta deva aw helai hi nei hi e nuam dawn lutuk e

Aw helai chin hi ani mai ta ni tik omna hi tang ba ni aw tun lai chu ruah sur nasa deuh a hei kawng a diak ve deuh tlat Aw. Hemi kan zuk sam khan kum hma sa mi. Lo pim ve ta le mai a lo. Um. E ngor ram hi ka hei. Hei hi tel lo tawrh kan eng lo tura. Aw, na zing khan hei ka lo ti ngawt a, khulai trunk khawn a ni. Helai kawr te leh helai kawr te ni a, kawr te chuan chhuah chiah ang khan ang ni. Aw, a lo in ang deuh ni ka lo hei tep a. Chuan kho ka ta khawn lo awm thap tawh a. Vawiin chung han teh tak tak a keh aw. Chuan khulai khu, khulai khu RV road kha a ni ta, khulai in awmna khu, khu tu in nge pawh ka hre tawh lo, chuan khi thlam an lo sa tawh bawk a, sasa kan kal lai khan a awm chiah lo a, kan kan thlam sak te kha awm tawh lo vek a ni maw?

Thil kan lo hriat loh luat ah chuan tah hian kan chhuk thla dawn a ni. Chuan khula khuan ram a awm a, chu chu kan han teh ve leng a, chu chu house pass buaipui a ni ta a. An kal chhak ta bek bek a. Kawrah hian kan chhuk thla dawn a ni. Lei hi a hmin tawh si a. Helai hi kawng mum a lo awm lo va. Helai hi an ram kha a ni ta a. Helai hi pillar kha a ni ta a ni. Helai a lang aw hei tak hi a ni ta. Chuan hetah hian pillar kha a awm tha leh. Hei hi hung hung vek tur a lo nia. Ni Johan sound chhuah mai lo chuan a lo hriat lo nih hi. Ni Mina kan hun ti ve bawk sia. Hun bawk. Awm ang awm chu an hmu ang. An sam sa hi pai a ni bawk si lo maw. chuan a hei e an ni thian dun hi tension tawt nia an la kal thei khawp mai hei kan la um phalo tlat um pensioner an ni tawh a Hei hi kan inrihna lai kha ni ta ni salai sam phei saw ni china lungphun kan hmun ti pawh kha lah hian a awm ang a Mm. Kei pawh rain coat ka keng uk a, scooty ah ka dah a. A sur nghal kan ring lo ve deuh lutuk a. Ah, kan thleng tep tep e kawngpui. Hei hi kan kal hmasak tika chuan kan sam fai thla a. Kan kal zung zung mai kha nia. Aw, tlaiah hian kal. Aw. tunah chuan ni a lo hnim ve bakah kumin chu fur an a deuh hlek a umm hevang hianin ramhnuai han chet vel hi a harsa viau mai a ni kan thleng thla tep tawh a khulai khu ni tawh mai hei hi tlangkhu arvi road kha nia Solo khu in khalh thleng ami le. Anh khalh thleng ami à. Anal kan hlau ke ni kan lo ris duh lo ve la. Nan ha pha ta ni hi. Ai. Kemo. Eh. Ờ. Ka hma mi te pahnih hi an kal thei khawp mai hei. Sau tah sawn solo ten la awm tawh a, kan surveyor pawh a thleng phei tawh a, chuan a chhak saka teh leh tur a ni ta a ni. Tihian kan duh tawk hriang hi lai chiah chuan kan ruah sur tam tlat. Helai hi kan kan kan te tum na pakhat ania chuan hei hi kan ram te tum kha ni ta ni chuan in kan lo hung si lova information kha kan lo a hre sual deuh hlek a lo sam fai ringawt tur emaw kan lo tia ram te na lai hi chu chu hung tur khan lo ti si a ka vang khan in kan lo hung lova kan

Ti ngei nawm lo ni vawiin chu ka rain coat scooty ah ka lo dah a, ruah a tlak nghal mai ka ring lo deuh hlek a, jacket pangngai tawp ka lo ha a hei, ka huh zawr hneh khawp mai. Hetah khian an lo awm, umm vawiin chu tum loh deuhin ramhnuaiah hun kan zun hmang ringawt a hei. tuna kan awmna lai mek hi chawlhmun hei hi eh rv rv road tah hianin tractor milah la chhuak dawn ta a ni hei hi chawlhmun road kha a ni ta chuanin he lam pangah hian hei chawlhmun veng luhna a ni ta hei hi tun ah hianin proposal a kal mek a nuaih sawm thum an daih ang ka hria hei rawn siam dawn a ah kumin chhoh ah te hianin fur ruah tui te tlak zawh chuanin an siam hman em ang chu. Chuan vaini tan chuanin kan thil tih pawh he lai kan ram khim i a tlang khi khi teh kan tum a nia. Zira kan sawi tan khan information kan dawng sual a, Samfai ringawt tura information kan dawn avang khanin hung tur zawk kha lo nia. Chu chu vawinia chuan kan ti thei ta lo va, remchanga kan la tiang a, hei hi Pi Engi te ram a ni a, hei hi house pass siam tur a ni, hei hi vawinia chuanin kan ti thung dawn a ni. Kan pawt dawn nih hi hei.

Tlem in a kawr khuh a hnawng tam ve deuh a, an chhuk thlak zung zung a har ve deuh a.

Chuanin he laiah hianin tuna kan awmna lai chian hi lei vungun vek kha a ni ta. Hei hi a tla hniam rei lo teh chuan in lei hi lai chin hi tla hlawk dawn a nih hi. In hi la sak mai chhi dawn loh tawp mai. A tikhan kan duh tawk dawn vawiin chu kan tum angin kan che hlei thei lova ruah ten sur ve bawk nen leh kan kan house plant kha a lo dik thei bawk si lova chuan kan haw leh phawt anga ni dang a kan hung tha anga kan kal tha leh dawn a ni lai pawh hei in tha deuh mai loh a awm a Lai phei hi kawngte chu tha hle mai.

Ni chuan in thlit leh vel khan in a thlit la ve ni don kha khua a nuam e vawih in chu ruah in min han ti buai deuh nang in tunah chuan in tunah in dar khat leh min sawmli panga Thank you. Ipin hi hleh vek mai. Saw lai mi saw. Sakor tui chun veng ania. Oh phun chong. Un phar thla duai mai hei. Chuanin eh thei. Hma hi a khu lai ram te khu lo rem a nih khu. Kan thlang pawh hi hei in sam duai tawh mai a. Ờ. A hmun a tha ni hi. Sakawr tui chhun pawh saw a tlak lampang saw an ram saw rem khawp mai a. in hmun hi kan awt hlawm khawp a eh khun chang pawh khu lang phar thla duai mai chulai mual feng mual nge ni a en chin ang tikhan a zau deva a helai hi thingkung mawi deuh mai a awm a hei a hnim chuan a lo bawh luk mai a chuanin helai thlai hi chu a ngaw tha a nih hi hei ngaw tha khup mai hei hi chawlhmun ahh rangva mual phunchawng road chung kha a ni ta a chuan khulai khup phunchawng kha a ni ta a huhhar tha duai mai a a hmun a rem a. Chuan saw lai saw Lengpui ram a lo awm ta a, Lengpui saw lo pharh thla duai a, saw mawi khawp mai, saw mi tlang dung saw. Chuan vawiin hi chhum a lo zing deuh hlek a, he lai tang hianin mualvum leh kawnpui kha lang at thin a, mahse hei vawiin chu chhumin a lo hliah a, saw Mizawnah sawnin.

a rv a rangva mual panna chawlhmun atanga rangva mual panna a ni ta helai hianin sumo te pawh tlan thin tawh a hmawr chu hei fur chhiat avangin an tlan ngai meuh tawh love an tih khi chuanin helama rawn tlan thla thin hi ka lo hmu fo ringawt a eh ami kawngpui velah mahse khawthlang lam pan tur ho hi a lah hianin. khaw that lai chuan a rawn tlan thin a ni an tia google map ah pawh khanin a lang tlang tawh a amaherawh chu fur chhiah hianin mahni khanin motor pakhat a tang a kha kha an suh buaipui tawh bawk a ah khatiang chi te nih avang khanin kawng lun tak a la ni chho dawn a ni helai hi helai mual thla te hei tu ram nge ni ava han tha em em a pharh thla duai mai sia in zu sak nan zu awm nan a it awm hle mai ti hian kan thlir chho vang chuan khi lai khi aw ti hian kan thlir anga a a tlang khi lai khi home guard tlang kha ni ta hei hei tu in sak nge ka hre mai lo helai he lampang veng hi ka kal khat a chawlhmun lamah pawh hianin ka kal khat avang hianin

a ah, kan zui viang kong kual lama hi kan kal mai ang helai hi kong chhona oma hei hi pu milton a in chhona kha ni ta ka kal to a ma se helam pang kong zo hi kala kal lova kan kal ve chin ang voin chu chal mun veng mi kal ngai lo na lampang a lun lo lampang kan fanga ngai meng o

ah hehe hei hi kual chhohna lai hi Motor lian dang chuan a buai thlak dawn ni hi. Thei lo tur chu awm lo mah ruat chu. Tlemin highway tak tak atan chuan in lo buai thlak deuh hlek dawn a. A highway kan tih motor lian han tlan a tur tan chuan.

Road kha ni thung ta nih chu chuan he lampang ah hian ti hian eh chawlhmun eh urban thlen hma tanga a plan hmasa a kawng lut tur an tih kha a rem ta lo vangin tah hian a kual ta nih chu kan LC ten lo thawk hlawk hle mai Inva kal chak bik ve. Ah, ta hian a kual dawn ni. Eh, an vak chu a va tha rai rai ve. Eh, so le. Sakor tui chun ho zong zong chu lang ta. Chin khan a lang kim lo direk a kan lakna hmasa atang khanin mawi khawp mai sa tlang Aha,

bsnl ho kha ni ta chinah khan in a ral reng kan lo thlir lutuk te hian a chiang khawp mai